Ah, maoko chete ah, ndiri raiti zvekuti du hmm, riri sei basa renyu aiwa basa ndiro rino handiitika
semunhu awaya kulandi kudai unotombo asikaopana mwana wamai wako ka unombozongawo
unombozongawo mabasa acho aya ewe nyama dzacho dzinobva dzaneta Ah, otherwise iri seko basa mwana wamai wangu aiwa basa riri raiti handiti ka ee Ah, zvinokuzwa naiwe kizito wakazozvifambisa seiko nenhau yako iya waitaura kuti uda kuroora murungu
dzimwe pfungwa so mwana wamai wangu murungu ndotomuda kana nanhasi eh. asi dambudziko rakazoitika mai ndakafunga mai kuti kana ndamuroora eh. aa mumba umu eh. akanditadzira ndichapopota ndichiti chii ndipo ndakaona ndikati a murungu anogona kundinetsa popotera ndichiti chii Pakupopota manje apa. Ah. Ah. Ndonya yacho. Eh. Yakuti kana ndamuroora ndompopotera sei? Ndichapopotera chiti. Wafa wasiya mkadzi.
Ndava ndasiya. Inga zvakaoma nhai. Ah. Chete chete zvosvo. Chete.
Akumwe kwese ku right. Ndotomuda. Ah, dzinza toda kutokala. Isu tatofara kuti wakutotichinjirawo rudzi. Ah.
Kuti tiite kara. Ndikuona kuti takamboda. eh zvino manje ii ipapo ndopakandinetsa manje ndikati zvino manje kanganisa murungu eh. ndichamuti chii mupopotera ndichiti chii because murungu ndotomuda asi nhau yekuti ndozomupopotera kuti chii ndopachaita dambudziko manje ah, zvakaoma asikana ah. inga zvakaoma nhaiwe kutoramba mukadzi nenyaya yekuti ndinozomupopotera sei nokuti murungu mm. kopa wakambomupfimba wakamupfimba uchiti kudii
ah, kuti i love you hakunetse asi kuzopopota manje ah, kuzopopota ah.
inga zvakaoma nhai ndakatoshaya pekutangira ndega ndega ndikaona kuti amurunguka eh. anozondinetsa anozondishupa
ah, zvakaoma chokwadi ah. Ah, bhuti pati panyaya yenyu ikai eh. ini nichandaona ndechekuti varume vese ka hmm. vanofanira kupfekedzwa mauniform nokuti maringi ka haasi kushanda ah, imhekedzani dzokere kubasa nyaya yenyu ah, orai tinoonana datoonana
ambe ne magirazi emaziso here panapa magirazi emaziso ee eh, magirazi emaziso panapa ndopandiri kubvunza Magirazi emazwi. Asi mazwi ako ari kurwadza.
Achirwadza kuita sei? Haasi kurwadza, ndiri kubvunza maziso ekuisa pamagirazi. Eh, ndosati kubvunza kuti pano here? Panotengeswa magirazi pano. Ndiri kuda magirazi ekuisa mumaziso. Ndo andiri kureva. Maziso angu arwadzei? Pana apa kana wakapatarisa panotengeswa magirazi. Ah, ndangoti ndibvunze ka. Sezvo ndaona pakawaridzwa zvinhu. Oh, ndosaka ndakubvunza kuti maziso ako asi anorwadza. Haarwadzi magirazi ekuisa pamaziso. Upstairs dzako dziri right. Ini ndiri pa down stairs. Ndamboenda pa upstairs ini. Ah, unorohwa nezveusiku ndazviona. Ah, tengesai zvamukutengesa izvozvo zvangu.
Eh, hanzvadzi, matoswera matoswera. Taswera maswera sei? Ah, chitachaisa isu.
Pana hanzvadzi mungandionerwa mashura ari pano. Chii futi? Yekuti mukomana ari kundibvunza kuti izvoni panapa panotengeswa magirazi, panotengeswa magirazi pane musika apa. nemabhanana nemadomasi pamusika ubvunza mai bvunza magirazi ndatotadza kunzwisisa kuti ari kuedza kuti kudii ah, plus hanzvadzi mukuona tichii zviri kuitika mazuva ano eh. vakomana ava vanenge vakarohwa neguka chii chinonzi guka naye hanzvadzi eh, idragi rakakurisa zvekuti vanenge vakatsomewa saka anoona kunge vona kunge madomasi ayo ndomagirazi saka anoona kunge mublema yari right achifunga kuti ari kuona magirazi oh. saka ndokutonyatsoonesa isa kuona kuti munhu wenyu amukutana naye haana kurohwa nezveusiku here guka rikakurohwa unogona kukanganana kana hembe wakapfeka kuti wakapfeka hembe ah. saka zvinhu zvezvimwe zvacho saka ah, pavakachitora ari magirazi ese aya ari magirazi akachitora free market panapa iwe ndiwo uri kutotaura eh, vafana vemazuva ano vari kurohwa anzi makafala makafala anzi munoguka makafala oh, makafala eh. Eh, amene vakadombo so kadombo kanorohwa ane vakomana ivava eh. zvoti mukaona pano karohwa amuna anokangana zita rake ah. eh, saka anoona kunge harisi ah, miedzo motosimba eh, ndofunga uye wamaona wamamchibvunza wamamchitaura kuti anga achibvunza maglazi ka kwanguri kutotonga kutopenga bcause rotopengesa unotonga kutoti abnormal hausiri iwewe chaiwe chaiwe bcause ukaona munhu akubvunza madomasi akubvunza maglazi pamadomasi aizvi haasisipo because oh. akufanira kuona doma asingi magirazi ka eh. ehe saka rinotopengesa haritoiti ende makangoona pavanenge vari chete eh. fonenai kana porisi chaiyo taona vari kuita zveguka ehe because mukatongovasiya generation yese inoparara eh, ivo vana ivavaka haisi mhosva yawo pfungwa yangu inini ndaiona kuti ivo vari kutengesa madrugs acho onika mm. ndo vanofanira kutosungwa eh, akabatwa otosungwa otogara mujeri eh, eh, iavo kana vakatonzi life in jail havana basa ende havasitomboda kana kana kuri kunzi kusungwa kwacho havasitomboda zvefind nekuti kwamuti find ka anonodzokora futi saka anongoda kuti ukabatwa nemaguka